Choro ndisore. To joma beyo, joma beyo ok bed ogugudo, en osigo mag ogudo achiel e wiye. Wiye cha nogo dai ma bra. Wiye no ane mana loso ne kamano gi kaka ane mana dware. To nulo. Iwinjo? Ajuoga mano kinde kamacha. Ajuoga mana ane mana loso ne wiye no. Ma An tim wachni niya. ok adwa. We abed gi A- chwora. a, ling'ine, ling'ine.
Gimitim nyamwalo. Mana kaka nyisi no.

Eh, wachore wi matin. Ah, wi ni dwara kanyo, report moro ni ona kanyo. Mm. Na kisom ni jidich ka. Okito ora report to kioro. Ita penjo me. Eh. To mano idonjo na ngono. Winge ni mae kama chik nitie.
Chik to kwani moloso chik kwani moketho. Ere kaka uni muloso chik en chik namba di mune muloso. To kupani kwa onge inyari tudima. In chik adi mune loso Kenya ka. Ah, bwana. Mari dwa bedo ngama wange teke kor gwenka. Ineno gima iluonga ne mondo wachna mondo mi adog. Kijana gi tijene mondo mi ati sani.
Igona mesa. Ang'a muona. O na oro ni report. Eh. Ti weche moko ma luori e kor gweng' kar ka. Na tongora bondo jiko so timna. Oh.
Wachni gi nyapapi ng'eyo.
Nyapapi. Awacha pa kaka par kanyalo ng'eyo. Kinyal ng'eyo.
Ah, kia gi.
To
ko kinyal ng'eyo to amun mi chopo ka. Mm. Wach nya pap ni uking'eyo. Ah, kia wach ni.
Oh, madam. Mm. Mare wach mani pimo na cha. Oh, na dhiga kanyaulanda kocha. Ayudo ni nyaulanda nodhi dala. Mm. Koro gima ayudo. Mm. Obuoga. mm. ayudo ka agokni mm. to gonyumna misipu gi nyapap e od nyaulanda e koma chiel to gonyo misipu otimo ang'o
penje gi ni misipu ni igonye idwa tim ang'o e kom ka misipu ni igonye no timo ang'o e kom ka gima dang' apenja nena e we mondi pod adich eh, gima dang' apenja nena in gadier mane niyudo iyudo odno
Achopo maler. Mm. Koro wachi ong'ino migole misi. Nyapap to ninde komb nyaulanda. Mm. Ong'ino noa kanyo. Ah, ah, ing'e ni kane obiro lima, iwinja. To ing'e ni kaka joma chuo kia, kia pango, iwinja. To ong'ine modonjore kanyo, be ma agolo ni, iwinja. Agolo agola ma wach misipi. In ko ko ng'ato ogolo misipi, ing'e ng'ato dwa timo ang'o? Ah, ah. Mm.
Golo misipno ochicha. Iwinjo jatelo? Awinji.
Jaodi ni iwinjo? Ang' naluonge ni chi ruoth. Ok owinjore kod mama ok dwar agwe kae. Kabisa ok dwar agwe. Ularo kode ang'o?
Ing'eni akia akia gima ularo kode nikech ing'eni kubiro ing'eni kubiro kido kata ing'eni oyudo kwa wuoyo. Onge gima watimo marach. Ka wawuoyo wuoyo. Mama nopenja to jaoda dhi kanyo. Iwinjo? Ok odwara. Iwinjo? Ma gima daga wach kanyo a. Gima daga nyisu, akia gima en monyalo wacho gima ok odwar agwen kae. En monyalo nyisou. Ng'eni timbe ni richo. Ah ah, richo timbe ngo bwana? Ok onego bed ni chung bende mokwongo ofis. Ah bwana. Hmm. Ah. Inya kwa dwar kaka inyalo duoku ino piny. Ah. Hmm. Ah, nitie maber. Nitie maber. Mm. Ni ayudo barua moro ni dwaro. Eh, eh, barua na aoroni nitie gik moko ma timre e village ka mok ane kabeyo koro nyaka naorni wach E barua ma naoronino, ne onwang'u kamoro ka nyaulanda. Koro ok ang'e ni ang'o mane kindu.
Adiera jatelo kuom wacho adiera, mm. yudo to noyudowa, lakini nochuna go. An mm. to gi korka kora to ok nadwar. Mm. Nochuni gang'o? Nochuna gi gima notimoreno. Uchuni go nadi? Ere kaka ng'ato chuni? An napoko, natemo go koko, apoko ko sekete kom, iwinjo. Mm. Nochuna go, en gima nok nadwa, iwinjo. Gima ok idwa ere kaka itimo? Eh, ochuna ga chuna di. Donge magi minyiso un nyaku wak longo moko matait. Hmm? Nochuna, nochuna chopo kata kama onyalo hinya. Koro na ochuna ok nen. Koro kaka in.
Action mane misekawo bende ni iringo mibire ira. Ko kana rito ne dwa biro to kuom hawa maber Ni nayudo rito. barua. Eh. Nayudo barua koa kuomi to pod ne ber niwach pod nang'e ni adhi yudi to awuoyo. Iwinjo madam, kudwa bet maber nyaka inwang' kaka inyalo rwako long moro matait ma ka dichwo dwaro chuni gi gimoro to ok idwar kaka inya- ok iyud kaka onyalo timo gino notimo
ok notimo mm. noyudo ka kok ochako kore kochako koro en gima nochunago chako mm. kore kochako koro ka nochako to kata ne pok ogonyore mm.
mano tim mano tim mano ndiko no tim mano ndiko no tim in gima tim an koro gima dwa timoni kaka jatelo In koro notimo. Eh, in koro dhi.
Koro notimo.
Koro anami barua idhigo eh, siptal.
Idhi eh, adwa ni kuong idhi e OB. Iwinjo. Hmm. Kisedonje idhi e OB to idhi miyogi idhi nongo police kanyo e police station kanyo. Hmm. To udhi ndiko ni barua midhi gi hospital kuom daktari. Hmm. Kosendiko ni da, kabda, koro daktari ema dhi miyi wach iduogo kar kae idhi miyi gima iluongo ni pithiri kose miyi to Koro waluwe.
wadwaro kaka wanyalo luwo keso mondo mwatimre nade nikech iwacho ni ochuli ti wach adier En adier.
Mano Rachel, kori ndiko Rachel ni nade? rape. Koso Mano- nang'o mae- jatelo? mano raping Mano rape. mano raping case Eh. eh mano koro raping case Mano orepi koro rape. orepi winjo eh koro daktari ema dhi ndikoni kendo daktari ne mabiro bedo ema idhi pimi kose pimi to ibro dwara to an koro adhi go raba stamp koro an barua mamini eh, amiyi barua mondo mi idhi iginenego idhigo e police station aso jogo dhi miyi barua michak idhi gi e osuptal mar daktari
kawuono apenji jatelo kawuono tayo mama ni en ga kuma kaka go kwano kiwe wi atimie gik ma wego kwano wego kwano nyaka go ining'e kwand jokongo mosegine kaka maromo milion kar kani Kara sirikal dwa ng'eyo ni an tatimo gang'o. Kes makelo ni ni ok achiel kuom kes. Jo ma e important moloyo gima idwa wacho. Ah ah kes ni em kes ni duong'. En kes mane? Kawuono to ayudo. Iyudo ang'o?
Ayudo.
Iyudo ang'o?
Aneno gi wang'a kama. Aneno. Ma ng'ato kopimona. Ing'e ni min nyithindo weche ni idwa bedo weche mang'eny ah, ah, kabisa. Ah. Ang'o mineno? Ma in isiko kamna ni neno. Ineno. Omoga.
Omogo timo. Omoga. Omoga. Eyo echo kor mamalo makirieko korewa. Korewa komi iwang'e ondilon. Omoga gi nyaulanda. Omoga gi nyaulanda otimo. Omakore kanyo kisore. Kisore nade mami jawach go weche moko Kisore to kara mawacho ni. Weche manono go weche weche go pongo yita kor gweng kama mago weche moko nego bi. Iparo na riambo.
Iriambo. Iparo na riambo. Iriambo. Chief karani. Ni. Manga. Manga. Mang'a to tim ang'o? Oh, Mano ng'a? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wach ni asebedo ka iwacha wacha e kor gweng' kar ka e to ok adwaga kawo action. Mae action mar ang'ongo, mae action mar ang'ongo ma mae nyaka luong mana barasa. Mae nyaka luong barasa nikech mae dhi kelo negruok. Ineno gi wang'i. Mae barua eh. andika ndika sani to sani mondo mi oor mana kaka ioro hmm? mondo mi oor eroge mar era bastam no raba samoro ni aneno mano wach marach e gwe mano wach eh, jaduong chief eh ah, kaka nyango ngo wawuoye be ka uguta ne nie choga kendo bende timo makosa kabisa ngoni kubeni saka kata lonye rieko na momi aparo kamano hmm. hapa ni ninde yiti koro wabiro ka hmm. abiro ka biro eh awinjo ah, ne dwara to mana kaka iwacho ni ka iwinjo ka ruoth ma gweng'u dwari to kata ti kaka tini nyaka ring abi eka nyise luor kech duong'ni momiyo noyieri emomiyo abiro ka koro inyalo nyisa e to kata ka ubiro ya samant mna oro mna chon to ubiro mna dichiel yariyo ah, ineno mm. malaria be manyo chogoya mm. uh, chief to de ok malaria mm. de nyocha chopa chope wang' saa piny masani nyiwa mineno tedogi gitedo gi modhi mang'eny gini nyocha ochakore magi e chongane ka king'iyo chongani ineno ka be ok awuoth maber ahinya
an nadhi dalawa mm. koro kawa dalawa nadhi limbe mm. kaduogo to ayudo barua ni dwara ka koro e gimomiyo an bachopo ee eh. koro gima nadwaro nitie ng'unyung'unyu moko mosebedo ka timre Ng'unyu ng'unyu.
Eh. To chief ka to kilere ya ah, wajoluo. Eh, nitie weche moko musebedo ka wachre. Kanye marito kare e wi kwanyo. E kor gweng' ka.
Mm. Eh, nyeche nitie kaka ne unwang'u gi madambni. Wachane wachno malero. Madam mane? Wan ka mon adek. Nonwang'a gi jaodi koso nang'o? Ah ah. Eh. Mana nyako ni. Nyaulanda. Oh, usiepodani.
Eh, usiepodi akata en usiepodi, en usiepodi. Chief to mako usiepoda. Ka unye tiendi tu. Tungeni ok gin weche moko mabeyo. Ok adwar ga ni kaloso. Eh. To idwa si chalo ng'amo chayo. Ah, ah, le. Ina le. Icha chik. Eh, asele. Koro nego be ni kaloso tiwinjo gima wachoni. Ok irum koda gi wacha anyalo luongo ofis mamalo maland kusadonj kae mi idhi mna
un jok mochayo utimo gik mariche wachane wach mane wacho cha niwacho koro mm.
ne ung'unyo e tie itu mm. koro kaka ne ung'unyo mm. kamera nokawu to ne kaka niwuokie matin wang'eya wang'are adier maru wach ng'unyo ni en wuoyo koso en ang'o Ng'unyo ni. Eh, nwa wuoyo.
Ng'unyo seche mung'unyo e tie nditu manyiso ni nitie gimoro muloso. Mane wawacho.
Ting'en kata mu moyie. Eh, ma upando. Ukudwa nung'e ahang' yanga. Ing'e ni ya, ang'a ma dhano. Mm. Manu chwe piny ka. Eh. To ma be dhano. Eh. Wanyalo go mbaka. Unyalo goyo mama. Magi mane utimo nyaulanda mama. Mano di bedi. Ma okan.
Mai, ma picha makia, ma, ma video makia kia gigo. Yawa nyako malando malando malich. Ji lando mang'eny e gweng' ka. We wang'iye kata mana gima nie pat wika kani. Mai donge in.